Кайнатма. Безгә подкастка кунаклар э, гел килә инде, мин белгән, егетләр, кызлар. Ә бу юлы миңа команда сайлап алды кунакны, һәм мин әйтәм, бу ми- син минем өчен ак кагаз. Мин бөтенләй синең турында бер нәрсә белмим, исемеңнән кала. Ильяс Фархуллин. Әйе. Ул да булса музыкант, Һәм шул шул өлкәдә эшли торган егет дип беләм. Ну, музыкант, мультиинструменталист дисәк дөресрәк булыр инде. Мм. Ә нинди э, музыка язасың син? Күбрәк. Инде музыка язу түгел, мин күбрәк башкаручы. Башкаручы, белән башкаручы. Нисә башкарсың? Язу өлкәсендә дә генә әзрәк эшленик, эшчәнлек башланды дисәм дөрес булыр. Башкарам мин хәзер күбрәк этнофольклор материалга кереп киттем. Анда булса инде борынгы уен коралларын, Күбесе югалган уен коралларын кире кайтарып, шулар да төрле-төрле музыка башка. Шуннан кызык табасың инде, име? Әйе. Э, югалганнарыннан. Бу синең сәерлегеңме? Нәт мин кешеләрдән аерылып торасым килә, сәер буласым килә дигәнгә күрә тартынасыңмы син шундый әйберлек э, инструментларга? Юк, э, кешедән Аерыласы килеп, беркайчан аерылган булмады. Әмма дә ләкин күпмедер дәвердән соң шуңа кайту күзәтелә. Борынгыга кайту дип әйтүем. Белемем буенча мин гомумән теге академик музыкант. Музыка көллиятен бетердем, аннан соң институт бетердем. Әмма дә ләкин шунда уку дәверендә үк ничектер борынгыга, үткәнгә, минем, минем үткәнгә түгел, теге халыкның үткәненә кире кайту башланды. Музыка уен кораллары аша минем мәсьәләдә һәм миңа бик кызыклы, чөнки аутентик яңгыраш хәзерге дәвердә җитми сыман. Нинди инструментларны син әйтә аласың, менә югалып беткән дип? Югалып беткән, безнең халыкта югалып беткән дип әйтү югалып бетү дәрәҗәсенә җиткән дисәк дөресрәк булыр. Кайсы? Думбралар, кылкубыз дигән, ятаган дигән уен коралы. Мандолина. Мандолина ул инде соңрак килгән уен коралы. Ул мандолина шушы уен коралларына алмаштыру өлкәсендә зур эшчәнлек куйган. Шул ук скрипка, баян, гармоннар алар шушы борынгы уен коралларын алмаштырып, алмашка килгән уен кораллар. Әйе, чыннан да без бит инде баянны үзебезнеке дип саныйбыз, ә ул бер ничек тә үзебезнеке түгел. Ул гомумән Ауропадан килгән уен корал. Ә менә син шуның белән шөгыльләнәсең килми? Бәлки каядыр чыгасыңдыр син э, фольклорларны җыеп йөрергә? Юк, җыеп йөрергә чык. Ә ничек син танышасың соң андый кораллар белән? Ә, җыелган материаллар бар. Угу. Шул материаллар аша. Иялинекен аласың, каян аласың? Аннан да алам, тегеннән дә алам. Син сиреңне белдерәсең килми инде. Аңлашылды. Аласы килгән, эзлесе килгән кеше ачык улай, зәт таба. Син бар менә кечкенә чагында, менә кечкенә Ильяс утыра име һәм ул әйтә, мин музыкант булам. Шулай булып тудымы ул? Юк. Ә ничек булды соң? Минем сәнгать кечкенәдән янда барды дисәм, теге дус булып барды дисәм дөресрәк булыр. Мин кечкенәдән сынлы сәнгатькә дә якын идем. Шигърият, әдәбият өлкәсенә дә якын идем, аеруча ахыргы елларда якынайдым шул исәптән. Сезнең Фархуллиннар гаиләсе шундый булган булып чыгамы соң инде? Ничек булып чыга ул? Ул бит гаиләдән булмаса, син анау сынлы сәнгатьне белмәссең кебек. Гаиләдә чагылыш тапкандыр инде, гаиләдән килгәндер күп, күп өлеше дип әйтсәм. Күп өлеше түгел, кечкенә өлеше гаиләдән килгән, күп өлешне инде үзең яшәү дәверендә җыеп Нәрсә кечкенәдән түгел бу, менә кечкенә чагыңнан түгел булып чыга бит инде. Кечкенәдән. Ә ничек соң менә гаилә сиңа бирмәгән булгач, ә син каян Гаилә биргән бер өлешне дип әйтәм, кечкенә өлешне. Һәм шул кечкенә өлешне инде яшәү дәверендә үстердем, дисәм дөресрәк булыр. Ә сынлы сәгать сәнгать дигәч тә, миңа бер генә кеше искә төшә, ул Бакый да урманчы. Сынлы сәнгать диюем минем теге кул эшләнмәләренә бәйле, шуңа гына әйтүем, агач эшләнмәләре. минем өчен тишектә бөтенесе сыллы. Упка дәресендәме ул, кайсы дәресләрдә? Юк, дәрескә түгел, мин кечкенәдән әтинең остаханәсе бар иде, агач эшләмәләр буенча. Шунда гына калдык пыстыктан, моның кадәр агачлар кала. Шулардан теләсә нинди уенчыклар. Пәке, пистолет исәп. Бөтен нәрсә, анда машина да булды. Хәзер кайсын эзләп табасың уенчыклар арасында. Кызык. Минем яшь чагым, бала чагым шундый кызыклы булды дигән агачлы уенчыклар белән уйнадым. Әйе, аннан соң инде э, шыкып ясый башладым. Шул исәптән теге фанерный буйлар бер төскә. Һәм шуны шыкып, э, ак төсен чыгаралар инде. Истина агач төсен чыгарып, шыкып-шыкып э, рәсемнәр ясый башладым. Ул да үзенчәлек бик хәйран матур эшләнмәләр бар. Мактанып әйтәм. Ну, син сәләтең булган, димәк. Булгандыр инде әз генә. Тәк, алайса, безгә синең белән сөйләшеп китер өчен, ниндидер уртак теманы табыр өчен, якынлашып китер өчен. Мин э, теге бик э, э, шикләнеп кенә керттем. Әйе, мин сиңа әйтәм, чыннан да, син мин сине башланыр алдына сораган, син каушыйсыңмы? Син әйтәм, юк, каушамыйм дидең син, әйме? Ләкин хәзерге вакытта мин сизәм, теге син ябыграк әзрәк кенә, чөнки чыннан да без менә Ул каушаудан түгел. Ә нәрсәдән? Син шундый Мин хәрватшындай. Мин кешегә кешене үз даирәмә бик сайлап-сайлап кына. Син мине керт инде бер сәгать кенә булса да. Аннан соң чыгып авырлыгын кенә. Юк, гомерлектә дус булып калырбыз. Син син кайсы районнан, кайсы шәһәрдән? Сөйләм буенча кайсы районны беләсең? Бик күп кеше белә. Мин аермыйм менә сөйләмнәрдән. Бездә бездә дагын дәген дип сөйләшәләр. Ул язмада юк. Ә сөйләм телендә менә безнең тирәдә генә андый сөйләм бар. Кайсы район? Әйдә уйлап карыйк. Миңа һәр кеше менә кайсы район дип сораганда сорау бирәм. Ә син кайсы район дип уйлыйсың? Әгерҗе, Кукмара. Юк, якын алар. Якын районнан мин. Питрәч. Э, якын. Әйт инде, мин белмим. Әйт инде, әз генә. Теләче. Теләче районыннан син? Теләче районының кайсы авылына? Иске җөри. Иске җөри? Старый җөри. Ага. Шунда менә авыл авыл булды инде, име? Авыл авыл. Димәк, менә теге өч э, урамлы авыл,

Бүтән әйбер кергән, асфальт кергән дигән мәктәбе бар, садик, э, балалар бакчасы, мәдәният йорты бөтенесе яңа. Аллага шөкер әйбәт. Яхшы. Мм, Шунда, димәк, менә чыннан да менә безгә килгән э, кунаклар арасында э, аралашырга авыр кемнәр беләндер име? Чөнки аларның татар телләре саф түгел. Ә син Фикерләүләре фикерлә- башка телдә. Әйе, теге алар Әйе. фикер итә беләләр име, ләкин Әйе. татар телендә саф э, җиткерә алмыйлар фикерләрен. Ә син менә килеп керүгә инде сизелә, мин теге әзрәк кенә уф дип э, теге э,

Син дә, мин дә диясе урынга. Ул сөйләмдә бар, язмада юк безнең. Шундый үзенчәлек бар. Белеп торыгыз, әгәр дә дагын да генә килешәр икән, ул безнең район теләче. Син танысың инде, безнең Әй, күп күп кеше аера ала. Безнекеләр дип аңлыйсың. Аңлашылды. Менә син ул авылда яшисең. Теге, белмим, бар микән сезнең сыерларыгыз, бәрәннәрегез, аларны карап, алар белән йөремиме? Булдымы андый мизгелләр? Яшәдем. 16 яшькә кадәр авылда укып, аннан соң укырга киткәч. Э, сине җибәрделәр инде тыныч күңел белән Казанга укырга. Тыныч күңел белән дип әйтә алмыйм. Әмма җибәрделәр, Аллага шөкер. Чөнки нигә тыныч күңел белән түгел, барыбер без авыл даирәсендә үскән кеше. Русча без шул ике тиенлек булгандыр инде узамында гомумән. Әлми э, сыйныфтан бер генә кеше китте. Теге егыда нидән куркып түгел, әмма максат бар и. Куркып булса бер хәл, болай максат булгачтын, әтиен белән сөйләштем дә инде, әтиен башта әзрәк карышты, әмма дә ләкин шунысына рәхмәтле, әти әни беркайчан теге безнең хыялларыбызга, безнең ниятләребезгә каршы килмәде. Ул бик яхшы бонус безнең гаиләдә. Абыйга да, миңа да дигәндәй. Шуңа 16 яшьтә чыгып киттем дә инде. Кайтып китеп ялларга. Мгм. Һәм менә монда Ха- Казанда яшисең инде, Әйе. яме, дип менә. Монда төпләнергә булдың. төпләнү дип әйтүгә булмыйдыр әле. үсеш этабы үсеш дәвере минем өчен хәзер казанда бар ә киләчәктә инде кайда яшисемне әйтә алмыйм Ә син сизәсең менә агымга эләккәнеңне менә Казандагы агымга? агымга эләгеп агымга чыкканымны да сизәм кайвакыт Мгм. Чөнки Казан бер яктан әйбәт, теге үсеш өчен, икенче яктан кайвакыт үзеңне югалтканыңны сизә башлыйсың. Үзеңне югалта башлыйсың. Шул моментны мин үземдә бик нык сизәм. Кайсы мизгелләрдә? Мизгелен әйтә алмыйм сиңа. Теге менә шул агыма китеп, китеп көтү көтүгә эләккәннән сыман. Син инде теге үз уй фикерләрең белән түгел, ә көтүнең уй фикере белән йөргәнеңне әз генә вакыт-вакыт сизә башлыйм. Әзрәк читләшергә кирәк дигәнсез. Бу сине куркыта? Нәрсәгә син читләшәсең килә? Читләшәсем килми, минем әзрәк теге читләшү дә түгел ул. Менә түгәләккәннән соң бит теге безнең билгеле бер әйбер. Яшәү рәвешенең стандартлары барлыкка килә дигән сыман. Билгеле бер кеше идарә итә инде синең белән. Көтүден, көтүне. Көтү белән, әй, көтүче дия инде. Синең үз фикерең булмый булып чыга инде, үз максатларыңнан. Күп очракта синең үз максатыңнан, үз фикерләреңнән читләшү, китү була. Ә бит музыкант ул барыбер бергә эшли торган, кем беләндер командада эшләү барлыкка килә. Димәк, син команданда сайлыйсың, үз фикерең белән туры килә торган. Шуңа ия, үз фикерем белән туры килә торган түгел, мин команданы беренче очракта сайлыйм, әгәр дә мин анда үсеш күрәм икән, үзем өчен. Мин үзем өчен үсеш керә микән, димәк, мин командага да ниндидер үсеш китерә алам. Аз күләмдә булса да, ниндидер өлеш кертә алам дигәнсез. Мгм. Синең ниндидер максатларың бармы менә э, музыкант буларак? э, э, ни- Кая барып җитәсең килә синең? Нәрсә эшлисең килә? Ничек күзаллыйсың син аны? Кая барып җитәсең килә дигән тик киләчәктә дисең? Әйе. Билгеле бер максатлар бар, ниятләр дә гем бар. Хыял. Ну, аны мин хыял итеп кабул итмим инде минем өчен. Ниятлим дә, Мгм. ният һәм максат. Бары әйе. Әмма дә ләкин теге Ходай Тәгалә дик мисың Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтә ничек кайсы бер максатка син озаграк киләсең, кайсы бер максатка син әзрәк читтәшәсең, чөнки хәерлесе түгелдер сиңа дип кабул итәсең. Бар, бар, бөтен кешенең шикелле. Ну, әйе, ләкин менә мин э, әйтә алам, мәсәлән, минем теге күп итеп сәяхәт итәсем килә, мин дөньяны күрәсем килә, әйтә алам минемә. Ә син теге максат бар, ният бар, ә нәрсә икән әйтмисең. Әйтмим, нәрсәгә әйтергә? Ә ничек әйтмәскә? Син кеше әйтсәң булмый дип уйлыйсыңмы? Әйтсәм булмый дип уйламыйм, мин, минем әйтәсем килә. Ә, Менә минем фикер, минем әйтәсем килә. Ана теге әтине дә кайвакыт сорый. Менә киләчәктә ни эшлисең дигән балайсың. Мин әйтәм, менә вакыт искер күрәсез, ала бирсен. Син үзеңдә, үзеңнең э, тормышыңда кайнап, үзеңнең э, генә киңәш сорап булып чыга инде име? Күп э, очракта и үз үзем белән аралашам, чөнки иң иң якын кешең дә иң ничек әйтик сиңа дөрес чын дөресен әйтә торган кеше ул синең үзең инде. Әгәр дә үзең белән аралашырга өйрәнәсең икән, Үз-үзеңне ишетергә дигәндәй. Менә мин шул этапта. Ну, этапта дип тә алмый, теге бер вакыт үзең-үзең белән якынаясың, бер вакыт читләшәсең барыбер. Ә була бит шулай, менә син үз-үзеңә сүз бирәсең, сен максат куясың, үз-үзең белән сөйләшү бимә, һәм үз-үзеңне э, тыңламау җиңелрәк кебек тоела. Юкмы синең? Минем очракта юк. Синең очракта юк име? Чөнки миңа кешегә әйтмәсәм, әйтеп калмасам мин аны эшләмәячәкмен син үземне мин кешегә әйтмәм беркайчан менә ничек менә сирәл менә кызык бит ул менә мин мин икенче төрле фикер йөртәм имә чыннан да мин кешегә әйтмәсәм мин үземнең максатларыма барып та җитмәскә мөмкин чөнки мин үземне алдарга шундый җиңел әйе син әйтәсең кешегә ышандырып куясың да сен кеше алдында бурычлы булып каласың үтәргә шундый дип мин иң иң Иң каты әйткәне дә, иң үземне теге ниткәне дә мин үз-үзем. Миңа кешегә ышандырып, кеше алдында бурычлы дип санамыйм теге. Шуңа күрә кешегә әйтмим дә инде. Аңлашылды. Ага. Шул. Бу кызык, минем өчен бу чыннан да бу э, үзгә. Мин Әйе. болай э, иткәнем юк әле. Ишткән, ишткән дә юк андый кешеләрне чыннан да. Шулай үз-үзе белән генә кеше белән яраткан хатын кызың булганда аңа сөйләмисеңме? Бөтен нәрсәне сөйләп бетерү дөрес тә булмас та. Андый мәгънәдә дип әйтмим теге. Әйе. Ә менә үзең син беренче алд беренче иң беренче син үзең белән чиста сөйләшеп булырга тиеш минем очракта инде. Ачыктан ачык. Әйе, ачыктан ачык кеше белән түгел. Угу. Син үзең белән генә ачыктан ачык сөйләшергә өйрәнгәннән соң инде үзеңнең теге чын ихлас максатларыңны, хыялларыңны, ниятләреңне аңлыйсың дигәндәй. Э, менә э, бармы шундый моң э, суланып алу менә бу чыннан да домбыралар да китте бит инде аларны да кулланмыйлар бәлки минем эшем бер кешегә кирәк булмас дигән уйланулар ә булган ә менің кеше өчен эшләмим бит менә бу нишләп Чөнки миңа кеше өчен эшлим икән инде, бу кешенең хыял максаты, аңлыйсыңмы? Ә минем максат бит теге, минем аңсуланы юк, думбырага киткәнгә дә, башка уенкоралга киткәнгә дә. Мин әле соңгы берничә елда гына бу аутентик музыка, музыка өлкәсендә килдем дисәм дөресрәк тә булыр. Ә аңа хәтлек нәрсә белән шөгыльләндең, нинди музыкага? Э, күбрәк э, фольклор дисәк, дөрес булар инде шул тиклем баян. Мин белем буенча баянчы. мхм педагог укытучы инде остаз һәм баянчы сен ничә яшьсең остаз булырга егерме дүрт мин остаз ну егерме дүрт яшькә кадәр мин инде хәйран бер ике ел уку йортларында да укытып алдым җитте хәзер китергә булдың инде име әйе менә бу җәйдә киттем әйе әйдә күз алдыйбыз ильяс уянды да ничек аның көне бара безгә сөйләп җибәрер ну тешең жуылгандыр инде аңлашыла ашагансың дип өметте инде димә аннан соң менә син ничек утырасың эшкә кая барасың кемләр аралашасың ну минем дөресен әйткәндә сәгать он бергә он икегә кадәр баш эшләми уяну моменты дисәк дөресрәк була син ябалак инде димә әйе күбрәк ябалак ну кайвакыт инде ябалак түгел көненә карап дип әйтәм Ә болай көндәлектә мин 11-12-гә кадәр йокламыйм, әмма 11-12-гә кадәр мин башлам. Мин ул моментта яисә күп китап укыйм. Мин теге ул моментта үземнең энергияне чыгарган дип әйтәсем килә, башламау мәгънәсендә. Ә, э, мине кабул итә алам, мәгълүматны яхшы кабул итәм иртә белән. Яисә китап укыйм, яисә анда үз эшләрем белән ноутбукта нидә утырам. Ә, обедтан соң инде Төштән соң минем башлана эш моментлары, ул да булса, я студиядә яздыру, я... Ә студияң кая? Үземнеке юк, чакыралар мине музыкант буларак. Угу. Шул ук. Төрле төрле студияләрдә. Төрле төрле студияләрдә. Ә кемнәр белән хәзерге вакытта син э, эш итәсең? Без белгәннәрдән, мәсәлән. Я белмәгәннәрдән дә булса ярый. белгәннәрдән белмәгәннәр ә, сез кемнәрне беләсез ну э, э, фольклор төркемнәре бар алып бар бит име шул исәптән алар белән дә эшне эшлисең алып бар белән инде башыннан мин он сигезенче елдан аерым күп эшләдем әнчеп син аны күрмәгәнмен ансен инде сиңа сорау нигә күрмәдең соқыр деген алар белән син йөрисеңме сәяхәт итеп каядыр чыгасызмы гастрольләргә йөрдем нәрсәләр ошый менә ошыймы сиңа алар белән йөрү Ну, бу сорауларга җавап бирмичә калыйм. Чөнки шәхси мәгълүматлар анда күп. Әйме? Әйе. Бу бик Күбрәк, күбрәк инде менә ахырын теге нәтиҗә ясап әйтәм, хәзер инде күбрәк үзем. Угу. Үз өстемдә. Ну, сизелеп тора. Э, син теге әйтәм бит, син әйтәсең, кешеләр белән, кешеләрнең фикерләре, кешеләрнең проектлары, алар минем өчен э, туры килмәскә мөмкин дип әйтүең сизелә. Димәк, син теге Юк. чын күңелдәге псих одиночкага э, Әйедер, туры килмәүдән түгел, мин сизәм, ә, билгеле бер ә, төркемгә кергән очракта да, әйме, Мгм. сез билгеле бер дәрәҗәгә җиттең, мгм, ничек әйтим инде, ә, түшәме бар. түшәме бар, әйе, Мгм. үзең өчен түшәм. Һәм инде әзрәк юлны үзгәртергә кирәк дигән сүз минем очракта. Шул. Менә бу бу күп әйбер кызык име, ләкин син үзеңне э, керттермисең. Моны әйтер әйтмим, тегенне әйтмик әле дигәнсең име? Бу ябыклык ул каян килгән микән? Кечкенәдәнме, э, тәрбиядәме, яки ниндидер үрнәк булган микән? Кемдер ачык булгачтын аны тоткап киткән моментлар булганга күрә. Э, юктыр, үзем ачык булганмындыр элегрәк. Ачык булганга күрә син бер тапкыр сиңа кемдер Юк, юк. Вакыт вакыт бар бу яшь барган саен әзрәк уйланасың дигәндә үзеңне син үзең белән әңгәмә башлана. Угу. Менә шулда гына мин теге үземә нәрсә кирәк, нәрсә ничегрәк кешеләр белән аралашырга дигәндәй шуңа өйрәндем. Угу. Ә китап укыйсың дисең, синеме? Нинди китапларны укырга яратасың күбрәк? Әдәби буламы? Әдәбиятны бик якын күрәм. Шул исәптән рус әдәбиятын, чит әдәбиятын, безнекен, шигъриятны. Шул әдәбиятны бер өлкәсе дип әйтәм, поэзия. Поэзия өлкәсе. Шигырьләрне укыйсың, име? Шигырьләр язам да укыйм. Ә, язасың да. Кара, менә, мәсәлән, мин дә, мин синеке 11-дә, син 10-нарда, 11-дә укыйм дисең инде, име, китапларны. Ә мин 5-тә торам, Иртәнге. Һәм сыер савыт. Сыер савыт. Мин шундый эшчән булдыклы хатын. Һәм уянып бит булмый бит инде, иртә бит инде аңлашыла. Кроваттан да торып булмый. Мин тотам да китап укый башлыйм. Кемдер әйтә, мин йоклап китәр идем ди. Ә миңа ул менә энергия бирә. Әкрен әкрен укый укый укыйм да бер ярты сәгать и уянып китәм дә. Шул шулай эшлим мин. Үземнең көнем шулай башлана. Ә э, нәрсәгә әйтәдер мин моны? Һәм бу минем шундый хәтле керде привычкага, рәхәтләнеп менә шулай итеп э, э, уку. Син дә менә бу сиңа авыр авырлык китерми китапны кулыңа алу. Әгәр дә укысы килми икән, укымыйм. Мин теге үземне көчләп эшли торам кеше түгел. Соңгы укыган китапларның кайсыларына менә вах миңа ошады, менә кешегә әйтерим, менә моны укыгыз әле сез дип. Менә мин теге бер бер проектка алынган идек, шул проект кысаларында кирәк булгач укыдым. Шыңгыз Айтматовның Унам кыры. Унам кыры. Әнә чөнки тиздән була ул, имеш, шул шуны әйтәсең син. Әкият курчак театрында чыкты инде ул. Анда Миләүшә Хәйруллина исемле композитор дус там әйе композитор э, музыка өчен җаваплы иде һәм анда корай партиясен ишетсәгез ул мин менә анда спектакль буе диярлек әйе менә миләүшә э, кызык эшләде э, теге ул бит шыңгыз айтматов кыргыз яртбылаш кыргыз дигән әтисе ягыннан кыргыз һәм ул менә ул яклардагы уен коралларын безгә хас уен коралларын менә аутентик уен коралларын кертте яңгырашка думбра кылкубыз корай Бик үзенчәлекле яңгырашка ия булды ул шушы эше белән. Яңа да бик әсәрне э, караган Нәүрүз булган бит фестивале э, Казанда. Һәм алар кыргызлар алып килде бугай ул э, спектакльне. Ул көчле әсәр һәм менә бу әкият театрында аны кую, аны бит инде бу 16 плюс дип әйтергә була микән спектакльне? Аны балаларга хәтерләмим. Кебек. Яшьлекләр ул унике плюс булмады микән анда? Бәлки ну, Бәлки уналты. әзрәк кенә подра- подросток булырга кирәк. Әзрәк кенә акыл, инде э, тормыш тәҗрибәсе булырга тиеш э, аудиториянең аны карар өчен. Чөнки балалар аны карый алмый кебек. Карый аладыр. Нәрсәгә балалар ишекләргә? Э, м, үлем турында балалар белән сөйләшеп буламы соң менә шундый кечкенә Нигә? яшьтәге? Хәзерге заман балалар бөтен нәрсә нәрсәдән генә теге зомби ящикны караса да гына бөтен җирдә шул күрсәтелә бит хәзерге балаңа әзер дип уйлыйм карарга үзе кабул итәргә дип әйтмим болай син үзең булдың соң премьерада булдым карадыңмы анда димәк курчаклар белән димәк мин күз алдыма китерәм мин адәмнәрне караган кеше чөнки әкият театрында анда да бит инде курчаклар белән уйныйлар шундый көчле безнең әдәбиятның әсәрен бу да шундый авыр тема курчаклар белән күрсәтү. Бу шундый Бик э, гениаль эшләгән Илгиз абый. Зинев mm -hmm. режиссер иде. Чөнки теге мәгънә ягыннан да биреп бетерү кыен. Бөтен моментларны күрсәтеп, әмма ул бөтен э, планны кулланды. Теге алгы план, арткы план. Һәм курчакларның размеры да теге үлчәме дә бик ни иде, кулланылган. Мәсәлән, ананы ул кешенең реаль буенда ясады. Менә бит. Ә кечкенә башка курчаклар кечкенә болай әйтүем инде. Чагыштырганда. Ана төп герой ул зур, менә кеше рост, кешенең биеклегендә. Ага. Моны карарга кирәк әлбәттә. Кирәк. Карамаган кешеләр карарга, чөнки чыннан да Чыңгыз Айтматов та бик билгеле шәхес, көчле яза торган һәм Илгиз Зәйниев дә безнең бер дигән. Һәм безнең хәзер Ильяс Курай уйнаганда. Милюша Хәйруллин композитор. Әйе. Аны да белергә кирәк. Бу беләсезме, сезне шундый сәләтле кешеләр бер урынга ничек җыела микән? Син аны ничек аңлата аласың? Менә ничек сез табышасыз бер-берегез белән? Ничек табышабыз? Әйе. Ну, бу очракта мине Миләүшә чакырды проектка. Бик кызыксынып алындым. Чөнки ул әсәр якын иде, аңа, аңа кадәр дә укыган идем. Шушы спектакльгә студияда яздыру алдыннан Теге реаль музыкантлар спектакль вакытында уйнамый. Студиядә алдан яздырдым мин бөтен әйберне, моментларны. Һәм аның алдына да укыган идем. Безнең Миләүшә белән инде безнең ахыргы елларда теге иҗади дуслык барлыкка килде дисәм, дөресрәк булыр. Бу беренче генә проект түгел. Аралашканга күрә инде, име? Әйе, бер даирәдә аралашып, дуслашып, аралашып. бер ике ел элек өч ел дип әйтергә кирәк инде миләүшәне мин менә күргәли идем каядыр нәрсәләр языга алганын беләдер идем ләкин хәзерге вакытта ул шундый э, яхшы вариантын әйтәсе килә инде күп булып китте менә хәзер ул бөтен җирдә дә миләүшә миләүшә ул башта да күп иде аны сизмиләр иде ә ничек шулай нигә сизмәгәннәр микән ничек уйлыйсың ничек әйтим яшьләр дигәч барыбер өлкән буынның элитаның дип әйтик инде куш тырнаклар эчендә яшьләргә барыбер мөнәсәбәт әзрәк башкачарак бит уйлыйлар инде яшьләр нәрсә булдыра инде алар хәзер инде барыбер әзрәк исеме дәрәҗәсе үскәч кешенең аны сизә башлар дигәндәй шул

Мин үзгәрдем. булып чыкмаганга күрә. Менә була бит, мәсәлән, э, кеше әйтә, "Ой, юк, миңа мәхәббәт кирәк түгел, мин мин мәхәббәтсез дә яши алам", дип кеше сөйли, имә. Ну, ул дәвердә шулай уйлыйм, әмма ләкин бераз вакыттан соң сора. Ә мәхәббәтне эзләп тапкач, бәлки синең теге билгеле буласың килә дип әйткәнсең дә, булып чыкмаган, бу варианты булырга мөмкин һәм син. Мөмкин. Юк, миңа кирәк түгел ул дип. Ирисең хәзер. Хәерлесе шулай булгандыр. Ә? Хәерлесе шулай булгандыр. Аллаһ Тәгалә сиңа шулай. Бик җиңел бу э, Аллаһ Тәгалә дип кенә әйтү, бик җиңел. Менә шулай ну, булган, менә. Димәк, син үзеңнән теге. Юк, үземнән җаваплыгын алып атмыйм мин. Мин һәрвакыт та әзрәк теге э, дингә нигезләнеп дигәндәй. Шул. Ә дин буенча музыка ул бит харам. Нинди музыка хәрам? Һәм ул кайда язылган? Белмим. Син кеше фикерен әйтәсең. Әйе, ишеткән, ишеткән сөйлим. Мин инде Коръән укыган кеше түгел. Коръәндә турыдан туры музыкага чикләү юк. Менә мин мисән иң төп җавап, калганын үзең белән Шо. Мен кайдыр укыганым бар шуның шундый. Ә беләсең нәрсә? Мин хәтерлим ул өземтәне ул Шихабетдин Мәрҗинә әйткән сүзләр ул. Искә төште. Музыка ул харам түгел дип әйтеп, ул йөргән аңлатып теге татар халкына җиткереп йөргән. Мин хәтерлим шуңа күрә менә Ул аңлаткан, мәсәлән, мисә, мисал өчен әйтәм, башка галимнәр, каен насыйрлар, мәсәлән, дин әһелләре шулай ук исәптәним. Үзләре музыка уен коралларында уйнаганнар. Скрипкада ялгышмасам. Каюмна сорый. Әйе. Ялгышмасам. Ә син скрипкада уйный беләсең? Юк. Бу авыррак име? Иң авыр э, корал дип Авыр түгел, һәр уен коралы үзенчә авыр. Име? Җиңел авыру юк. Курайда әзрәк кенә теге өрәсең дә чыкмыймы яна? Үрәгә шүз уйнамый бит инде. Үзеңә уйнарга кирәк барыбер. Ә нигә синең менә нигә сине беренчедән баянга бирделәр? Бирделәр булып чыгам син. Үзең бардыңмы? Ә ничек сайладың син аны? Ул бит авыр корал. Аны күтәреп йөрергә кирәк. Мин гел күз алдыма китерә идем, теге виолончел бит име, корал бар. Ул шуны күтәреп йөриләр и безнең сыйныфташлар каядыр тегендә монда. Әйтәм, ничек шуны сайлаган инде, авыр бит инде ул дип, курайныңа сайласаң. Менә син бит гашыйк булгачтын сайламыйсың. кешене. Гашык буласың да, ими кешегә әйтмисең бит, ой, уйлап бирмисең, мин моны нигә сайладым икән дип, ими. Ничек бар шулай яратасың. Монда шулай, шундый очрактар. Син шулай баянны күрдең дә, мин менә бу. Юк, баян, баянны күрдем дә түгел, мин классташ егет, ялгышмасам. Сыйныфташ егет, беренче класста, беренче сыйныфта булганда, музыка мәктәбенә йөри, район үзәгенә. Ул Индир бәйрәмдә чыгыш ясадым, соң яңа ел мисың, көзге, көзге бал микән булды. Һәм шунда мин тик кызыксынып карап торам, ах итеп. Шуннан китте инде ялгышмасам. Кешедән күреп инде булып чыга инде. Әйе, әйе. Аңа ошарга теләпме? Йә. Юк, юк. Ә нәрсә? Сиңа аның уйнавы ошадымы? Яңгырашы шагандыр уен коралының. Шуннан мин дәген беренче сыйныфта, икенче сыйныфта аралыгындадыр, менә хәтерләп тә бетермим. Кечкенә чакта инде, 6-7 яшьтә. Шулай ук әниләр янына килеп, менә шунда э, шуны Юк, әниләргә дә әйтмичә киттем я шунысы. Алты Мин яшендә. ничек ул да иә, район үзәге 7 километр, 6-7 километр. Мин э, шу класс сыйныфта шигеткә йөреп киттем әти-әнигә әйтмичә. Һәм барып кайткачтан әйттем, мин шунда бардым дип. Язылыйм әле дип. Башта барып кайттым, күз белән күреп кайттым дигән. Мин кечкенә чакта шук идем. Хәзер дә шук аны. Бик сизелә. Хәзер шуклыгың. Кара, э, димәк син э, беренче коралың уйный белгәнен баян булды, курай булды, дамбра булып чыга инде име? Юк, дамбра да уйный белмим. Ә кайсы кылда кылда уйнамыйсың? Кылда уен коралларын мин үзе әлеге дәвердә. Мин күрәк шул өрмәле курайлар, кубызлар, саз сыбызгы дигән акаринный создание салган грин. Ә тавыш белән җыр җырлау синең бармы андый сәләтең? Үзем өчен җырлап йөрим. Килеп, ә болай кеше янында юк. Сәхнәгә чыгып җырлау синең башыңа килми инде. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Ә менә мин әтинең журналында имеш эшләгән идем, безнең мирас дип атала ди. Һәм алар да югалып бара торган коралларны, нинди алымнарны турында язылар мәкаләләр. Һәм анда Себер татарлары ның үзләү. Үзләүне белсен сәл. Үзләү белән. Әйе, горловой пение белмәгән. Тамак белән чырлавы. Әйе. Менә э ул да бит булып чыга ниндидер менә татарларга хас булган э музыкаль корал, менә тавыш. Ну, дөресен әйткәндә, музыка иң беренче барлыкка килгән музыка коралы, кеше ачкан, кешенең тавышы. Һәм шуннан, шул дәвердән бирле килә. Ул һәр халыкта үзенчә күләмдә теге үскән дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә бар. Мәсәлән, шул ук Алтай якларында, Тыва якларында ул бик бик Әйе, әлдә калган ул. Әлдә калган, әйе. Ә безнең җитәрлек сүрелгән, беткән, онытылган чыга. Кайнатма. Дуслар, барызга сәлем. Бу кайнатма подкасты. Сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Тыңлыйсыз аны әлбәттә Болгар радиосында, ә карыйсыз Ями Music лейблы площадкаларында. Кайнатма подкастына без сәләтле һәм билгеле шәхесләрне чакырабыз. Бүген безнең кунакта Ильяс Фархуллин.

дә ниме, чөнки сәте кешеләр бик аз. Һәм аны кешегә җиткермәү. Аны күрә белүчеләр аздыр. Һәр кеше үземе күрә алмыймы сәләтен? Юк, сәләтле кешеләр күп дип әйтү. Әйе, сәләтле кешеләр күп. Ләкин алар менә барыбер менә син сәләтле һәм син үзеңнең менә миңа барыбер күрәләрме минем эшемне юкмы дигәнең, димәк, син аны җиткерәсең дә килми булып чыга бит. шуңа таба эшләмисең булып чыга. Мәсәлән, Миләүшә Хайруллина белән Илмир Низамовны үрнәк итеп куйсаң, алар үзләренең һәрбер проектын күбрәк кеше белсен, ишетсен икән сизелә. Алар аңа менә тартылалар. Әйе. Әйе. Ә синең андый бер юк булып чыга. Син аны юк, юк дәрәҗәсендә үк дип әйтмәсең, бардыр ул, әскүрәмдә. Угу. Вакыты җитмәгәндер. Әлегә үземә җыям җыям да билгеле бер ниндидер шартлап. Минемчә, мин синең э, йөргән кызың бармы? дип сорасын Менә бирәм. Шәхси моментларны мин җавап бирмичә калдырам. Ну, а, ярар. А, Җитди йозак астында дип. Күп очракта мин сизәм име, мәдәнияттә яки сәнгатьтә булган егетләр, яшь егетләр, алар бирелеп эшлиләр, сәр язалар, булдыралар. Аннан соң инде ниндидер хатын-кыз барлыкка килгәчтен күп очракта я гаилә барлыкка килгәчтен ә? Басылалар. Басылалар. Нәрсәгә? Чөнки акча эшләре кирәк. Акча китерми күп очракта име? Сен мин дини басылган дип уйлыйсың. Юк. Син әйтмисең бармы синең юкмы икәнен? Әйтмисең бит син. Әйе, шуңа күрә мин белмим синең э, кызың бармы юкмы. Ләкин менә күп очракта егетләр э, егетләр ир-атлар юкка чыгып бара, чөнки аларны тормыш баса, аларга акча эшләргә кирәк, бала турында, гаилә турында уйларга кирәк. Э, шунда мин аңлыйм. алар юкка чыгуын чөнки чыннан да гаилә өчен хатын кызны ашатырга кирәк баланы ашатырга кирәк хәзер үк менә инде әле булмаган очракта мин язам да яз, язмамны каядыр җыеп барам бәлки аннан соң ул шартлап чыгар дигән әйберне мин аңлап бетермим менә мин язам да җыеп кына бармыйм яны күрсәтеп барам шул ук инстаграм һәм башка тыелган социаль челтәрләрдә социаль вконтактеда Күп, mm -hmm. күп өлешен димим, әмма дә ләкин теге санлы санлы өлешләре. Үзеңә ошаганны инде теге име? Үземә ошаган дип әйтмим, миңа берсе дә ошамый. Ә ничек сиңа ошамаган булса да күрсәтәсең? Чөнки менә миңа ошамаган дип булса, мин аны теге күрмәсләр ярый әле дип кенә теге калдырырга тырышам. Алайса бер нәрсә чыкмас минем, бөтенесен куймыйча барсам. Ә нигә син шундый критик яктан карыйсың үзеңә карата? Билгеле бер ни куюдыр. ничек ул планка үземнең сан үземнең сәнгатемә дип әйтү дөрес булыр ә инде үзем эшләгән мираска үзем эшләгән мираска билгеле бер э, шул югары дәрәҗә кую чөнки алай булмаса үсеш тә булмас иде минем иң беренче чиратта син үз үзеңә Ә юк, әлбәттә критика булырга тиеш, ансы аңлашыла. Ләкин э, бөтенләй теге ошамый дип, ошамаган, ошамаса да э, Бөтенләй ошамый түгел. Өлешләп, өлешләп. кире кайтарга ярыйм сиңа, кайта бас җиткергә ярыйм. Э, Нәрсә әйтсәм дә, синең җавабың син сизәсең Беләм, имәме? беләм я. Спорлашып китә имәме? Алай дип әйтмәсем, алай дип әйтмәсем. Э, Менә Чөнки ул- теге мин әйткән җавапны син барыбер у, бөтен кеше шулай үзенчәрәк кабул итә дип әйтәм. Әйтелгәнчә түгел. Менә шундый моментлар. Мин әйткән җаваптан кеше нәрсә ишетәсе килә, шуны кабул итә. Э, нинди генә кеше белән сөйләшсәң дә шулай ул. Ул теге син әйткәнне бит 100% кабул итми. Үзеңә нәрсә кабул итәсе. Кеше мөгезме? Гороскоп буенча кем син? Мин кушкар. Кушкар. Кушкар кем булар ул? Овен. Э, менә шул бит кушкар. Кушкар да туры килә. Ә ишанмыйсыз гороскопка, күрәсең. Мин ишанмыйм. Ә син туры киләсең. Юк, чыннан да менә нәрсә әйтсәм дә, син инде беге кара капма каршы фикердән башлыйсың фикереңне. Сорау, ә мин синең белән спорлашырга җыенмыйм да кебек. Ә син спорлашасың килә. Бәхәсләшәсең. Әйдә бәхәсләшик. Бу бит инде чыннан да сиңа теге 24, миңа 39. Безнең теге чорт арасы да зур. Әйме? Хәм э, син син үскән чорда ул бер төрле син авылда үскән, мин шәһәрдә үскән. Безнең менә чыннан да э, темпларыбыз да, темпераментларыбыз да төрле. Бу сизелеп тора инде менә монда да. Хәм син сәләтле, мин сәләтсез. Монда безнең аерма шугатлык. Һәр кеше сәләтле, белү генә кирәк нинди өлкәдә икән. Мм. Син алып баруда сәләтле дип. Дип әйтәләр хәзер, мин хәзер чыга инде ул. Әкрен-әкрен генә кемдер чыга. Менә Ильяс аркылы чыкты бу минем сәләтем. Менә монда да сине Ильяс бит инде әйтә. Әйтә Ильяс, Ильяс. Ильяс Гафаров, Ильяс ничек? Кеше чакырганын белмим, кем чакырган. Гафаров Ильяс әйтте. Менә ничек инде, ничек инде без аны бәсешмеш, ничек без аны аралашмыш. Ул бит шундый күп итеп сәяхәт иткән, ул шуга тек милли коралларда уйный торган кеше дип сине шулай дип сөйли. Аңлыйсыңмы? Дәртләнеп. Әйбәт? Әйбәт, әйе. Димәк, менә ул сине теләгән менә халык сине күрсен без бит продюсер ул бит күреп ала теге сәләтле шәхесләрне һәм ул менә сине этәргеч бирә сиңа менә монда менә бу аудиториягә безнең аудиториягә үзеңне әзрәк кенә теге күрсәтеп алу алу алуыңны әйбәт нәтиҗә Шуның белән әңгәмә тәмам. Тик, алайса менә син кайсы темаларга менә үзең сәгатьләр буе сөйләшергә әзер. Мәсәлән, мин социаль челтәрләрдә эшлим бит инде 10 елга якын. Һәм мин сәгать буе туктаусыз сөйләшә алам темага. Ә синең бармы шундый тема менә? Бирелеп туктый алмый торган. Мин нинди кеше белән сөйләшергә карап. Мин сине белмим, шуңа күрә нинди темага сөйләшергә икән әйтә алмыйм. Ну, әниең белән. Әни белән мин сәгатьләр буе сөйләшә алмыйм. дөресен әйтәм аны әти әни дә белә теге мин алай ачылып китеп чөнки мен аның э, ахыр чиктә нинди нәтиҗәгә барып җитәчәген аңлыйм әти әни белән сөйләшү талашу белән бетәме юк талашу ә нәрсә белән э, Талашу да түгел, ничектер әйбергә. Аңлашмаслык барлыкка килә дидер инде. Аңлашмаслык түгел, безнең хәр сөйләшү, әтиәни белән ул безнең теге киләчәк өйләнәсең, тегесе, монысы, шуңа барып та аеруча әни белән. Но минем бер мизгел именно туктаусыз шылтыраткан саен, гелне, көн саен сөйләшәсең әни белән,

теге аларга әйтмәячәксең инде син алдан менә бу кыз белән йөри вакыты белән вакыт җиткәч әйтәм мин һәр вакыт җавап әтиәнигә вакыт җиткәч беләчәксез иң беренче беләчәксез вакыт җиткәч шул әйе ярар әни белән түгел якын дустың исемен җыйган якын дустыңның якын дус синең күз аллауда якын дусың кем беләсеңме якын дус менә чын яхшы сорау бу менә минем өчен ул минем апамдыр хәзерге вакытта Апам? Әйе. Ә, Айсылу. Әйе, Айсылу. Чөнки м, мин хәзер э, Ленария Мөслимова белән менә ул мин иң якын дус подружка, подружка инде име. А, Аннан соң тагын бар б- берничә э, ур- урыс кызларым да алар бу по- подкастны карамаячаклар, шуңа күрә әйтмәсәм дә була аларның исемнәрен. А, Ләкин ахыр чиктә барыбер ул Айсылуга килеп кайта. Чөнки мин барыбер сәй, нәрсә акча җитмәгән вакытта да. Әйтәм, Линарига язмый бит инде акча бир әле, пожалуйста, дип. Ай- Айстуга язасың. И ул бит шунчыннан да менә шундый сине аңлый торган, аннан оялмыйсың, оялу моментлары юк. Ул сине аңлый. Һәм Айстуга сөйләмәсәң дә, әйтмәсәң дә аңлый торган кеше. Мәсәлән, ул миңа карый да, Аңлый. Аһа, моның йөрәге чатнаган икән. Бу сорарга ярамый. Чөнки теге минем эшкә керү, теге минем булган хисләрне камаштыру, ул начарлык китерә икән, аңлый ул. Сорау сорап та бирми тормый. Менә шундый кеше ул дус булып тоела миңа. Сүзсез дә аңлатырган. Сүзсез дә аңлатырган. Ну, алай дисәм, минем дуслар юк дисәм дөресрәк булыр. Якын дустым дип әйтеп. Ә болай инде иң якын кешедер. Бу дус дип санамыйм, абыйдыр. Ул да, әйе. Чөнки теге абый белән без күп сөйләшмибез. Бер йортта яшәп, бер фатирда яшәп дип әйтәйен. Хәзерге вакытта бергә яшисез. Әйе, бер фатирда яшәп без э, кайвакыт 3-4 көн күрешмибез, чөнки мин кич белән кайтам. Ул инде йоклый диген. Абый йоклый, абый иртә белән китә, мин йоклыйм диген. Атынлар бер күрешмәгәндә була бер фатирда яшәп. Әмма дирәк инде моментында, мизгелдә Мен хәзер аңлый башладым, аеруча яшел кенә барган саен. Абыйдан да хәзер монда абыйдан да кадерлерәк кеше юк икән. Әти әни санамыйча инде булай. Минемчә бу бик дөрес. Аларга да ачылып бетми, абыйга да ачылмый, но аны аңлый. Ул артыкта син апаң шикелле. Ул казымый хамын, эчкә таба. Күз карашыннан аңлый дигәндәй. Ярар. Аңлаш. Бу минчә бик әйбәт фикер. Теге иң якын кан туганың синең дустың, синең якын кешең булуыңны аңлау. Чөнки менә без э, бер Айсуга 28 булганчыга гадлек микән, без бик э, тату булмадык. Без талашып яшәдек, бик э, начар безнең аралашу иде Айсу белән. Бездә кечкенә чакта Сугышлар булды инде. Егетләрнең тем более дигән. Яра, ә, соравының да моменты нәрсә дә иде. Э, бармы синең шундый кеше менә утырып чыннан да сөйләшә торган? Әйдә табыйк бу кешене. Юк, үз-үз. Үзең. Ә үзең белән нәрсә турында фикерләшеп утыра аласың менә? Э, нәрсә турында? Угу. Шул. Ну, айса, э, нәрсә ул? Э, дәрт, хис турында уйланып утыру. Э, хатын кызларының нинди булуы, сиңа карата нинди хистер тойгылар хис итү. Аны турында син үзең яшәсеңме? Рефлексия буламы? Хатын кызларның миңа карата? Әйе. Юк, күбрәк минем аларга карата. Э, билгеле бер затка карата дип әйтик. Алар димик. Ә, синең бер затың бар, синең турында инде аңа карата хисең бар һәм шул хисләр ну, турында. Ул уйландыра инде барыбер. Угу. Уйсыз кеше. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, имеш шул. Бу бу беләсеңме нәрсәсе белән кызык? Э, күп очракта э, иратлар үз хисләрен күрсәтмәскә тырыша бит инде, име? Һәм Хатын-кыз, бәлки, белмидер дә син аның турында уйланып яшәү турында. Аны ничектер күрсәтергә кирәктер, бәлки. Ә син минеке белми әйтерсең килә. Әйе. Белә. Белә. Белә. Белсә дә сине үзен үз итми индиме? Нигә мин бит үз итми бит мин. Бәлки үз итәдер. Син нәтиҗә ясап куйма алай. Юк, белә дип әйтәм инде. Минем күбрәк теге алай җентекләп мин сайлап сайлап уйлап бетермим. Мәсәлән, син әйттең хатын-кыз турында дип. Бер башка уй килә, билгеле бер мизгелдә һәм шул уең белән син янәшә калып, иң куркынычы. Иң куркынычы үз үз уйларыңда калуымы? Әйе, кай вакыт. Күп очракта без шуңа күрә музыка куябыз, телевизор кабызабыз. Әйе, качыр өчен. Мин алай яратмыйм. Син уйлыйсың? Әйе. Уйланасың. Угу. Теге инде ул хисне басу нияте белән мин игътибарымны башка нәрсәгә юнәлтмим. Ә бәлки сәнгатькә шигырьләр язырга сине тартынамы шуны күңелең менә шул уйланган? Әйе, шул күбрәк шул вакытта языладыр шигырьләр. Күп очрак, мин әтием бит язучы инде шагыйрь. Һәм аларга шундый сәләтле кешеләргә әдипләргә аларга әзрәк кенә ниндидер стабильлек булмау кирәк языр өчен кебек тоела миңа. Алар шагыйрьләр Алар син дә булышасың. Юк, мин аларны үз рәтеннәренә кертмим. Мин шигырь язучы дип әйтим. Шагыйрь дип чыгарып әйтәсем килмидер. Әмма дә ләкин күп очракта менә шул аеруча язучылар ул нестабильлек дип инде куштанлыклар эчендә. Ә Үзләре эзлиләр. Әйе. Язу нияте белән. Мин аны эзләмим, ул мин үзе табайын чиктер моментында. И... Аннан котылу нияте белән генә инде мин язам. Чөнки язмасаң, шартлыйсың дигәндәй. Шул. Ә син менә язгачтын, ятлап калдырасыңмы ул шигырь юлларын, яки ул менә шул кәгазьдә генә каламы? Кәгазьдә мин бер шигыремне яттан белмим. Бер күп дип сорасаң да мин сиңа сөйләп бирәм. Шуңа сорам. Әй, сорамасаң хәерлерәк. Теге сәхифәмә каядыр куеп барам мин. Байтагын инде әйтү. Ә кемгә багышланган бу юллар? Син аны инде җиткерәсең кими, белдерәсең кими. Ул хис шигырь булып чыкты икән, кемгә багышланган. Син үзең белән беләс килгән кеше үзе белән. Ә син син аны үзең хәтерлисеңме? Соң менә бер ничә ел узгачтын, бәлки, ә кем өчен язган инсен бу юлларны? Кем өчен үлеп йөргәнме микән мин дигән уйлар. Анда кем өчен дип анда сайлау зур түгел. Шулайрак әйтик. Шо. Вакыт узгач мин сиңа әйтәм, аннан соң исемнәр дә онытыла. Син әйт, синеке шулай булгандыр, минеке. Сайлау алай зур түгел. Йөрисең син концертларга? Нинди концертлар? Ну, менә ниндидер концертларга. Йөрим. Ниндидер. Нинди концертлар? Нинди концерт? Билгеләү кирәк. Юк, менә нинди концертларга йөрисең син, Айса? Миннән сорый, миннән сорау. Ахыргы арада, ахыргы елларда классик концертларны бик ярата башладым. Баказыга йөрисең инде, димме? Шул исәптә. Угу. Тагын кая безнең куялар шундый концертларны? Ә, Опера, балет театрына. Угу. Опералар, балетлар кайвакыт карыйм. Ну, Безнекен яратып утырам никер Казанныкы. Күбрәк чит. Нәрсәгә яратмыйсың? Белмим. Нәрсәсе ошамый? Э, Нигә яратмыйсың? Ә, Аның бәйлелеге бер, ә, теге ә, куелган спектакльләрне яратмыйм дип әйтүем түгел, ә аларның эшләү Ысулы? Угу. Сыйфат ошамый? Юк, эшләү ысулы ошамый. Ә ничек соң менә айда безгә? Чөнки теге безнең атала бит безнең татар дәүләт академия опера балет театры дип. Анда безнең именно безнең язылган опера балетлар юк дәрәҗәсендә татар телендә булганын әйтәсең килә синең исемең татар дәүләт булса да име ә татар телендәгесен анда муса җәлилгә багышланган шүрәле Пешвеле балеты. Таны сәрәнда. Не. Бетте дәрәҗәсендә. Әйе. Ә опера алайса? Мәсәлән. Татар телендә бар манда? Бар бит инде. Куела торганмы? Әйе. Димәк, сиңа татар телендә булырга тиеш, име, не ул э, концертлар? Сиңа шул Татар телендә булырга тиеш, татар э, композиторлары, либреттистлары язган әсәрләр бик күп. Әмма дә аны әмма дә ләкин аны чыгару өстендә эшләнми дисәм дөресрәк буладыр. Ә нәрсә эшләп? Менә без аларга бит акча эшләргә кирәк. Ул опера балетына. Димәк, кеше халык бар. Акча эшләү нияте белән генә әгәр дә мәдәниятның сәлисен саклыйсың кирәк икән. Аларның андый максаты юк сакларга димәк. Димәк, алар акча гына кирәк. Димәк, максат юк икән әзрәк башка Син һәм шул аларны шулай теге әзрәк кенә менә мин сине мин татар телендә дөрес язылмаган кафеларга мин йөрмим. Бу минем теге мин алар акчалата, карата теге инде. Рус телендә язылган икрес. Ну, анда хата юк. Анда хата юк. Анда хата юк. Ә мин андыйларга йөрмәскә тырышам. Димәк, син шулай шулай ук бу инде протест йөзеннән син аларны сайламыйсың инде. Әйедер. Безнең опер баль театры шул, шул йөзеннән сөйләм. Ну, мин теге милләткә дә бәйлисем килми, әмма дә ләкин шундый зур мөмкинлекләр язылган әсәрләрне куярга, әмма аның өстендә эшчәнлек күрмәгәч. Ә бәлки аның сыйфаты дәрәҗәсе барып җитмидер. Куйганнар икән алар Тоскана дигән операны. Һәм аннан соң ниндидер менә татарчаны куялар име? Тоска. А? Тоск. Ой, гафтис, тоск. Ләйлә әзрәккән акылы булып тыяс кигәни. Э, тоск дигән опера э, ны куйгандайым бер сәхнәдә. Аннан соң нидер татар э, либреттосы белән куелган опера, ну, тортмый бәлки. Торту өчен Менә мин ничек күз алдым, менә алар теге халык э, йөрмәс дип уйлыйлармы, халык э, дәрәҗәсенә туры килмиләр. Әмма дә ләкин бит инде мәсәлән шундый сүз бар. Эстрадага да бәли инде ул э, Халык бер дәрәҗәдә икән, сәнгать әз генә югары дәрәҗәдә, әйме? И халыкка ошар өчен сәнгать әз генә түбән дәрәҗәгә төш. Булырга тиеш киресенчә. Сәнгать үзе артыннан халыкны өскә күтәрергә тиеш. Аудиторияне үстерергә тиеш инде, әйе. Әйе. Ләкин э, ну, э, э, йөр, менә әйтәм бит, опера былай да авыр. Әйе. Аңлаешка. Иң җиңел бит инде Фирдүс Тимаевны тыңларга. Әйе, Лариса, әйдә Фирдүс Тимаевның опера балет театрында концертын куйыйк. Нәрсә булып бетер диген? Милек кеше күпкә киләчәк, акча эшләячәк. Куябыз. Опера балет театрында. Юк, мин, мин, миннән торса, име миннән торса. Әлбәттә, юк, әлбәттә, мин анда басым ясар, им шуннан да Татар дәүләт театры дип Муса Җәлил исемендәге йөрткән. Юк, син сорау куйдың, нигә ошамый дип. Мин шуны җавабым шул. Чөнки теге мин чит ил, мәсәлән, шул Казахстанда, Астана яисә Алматыда опера балет театрында Аларның милли әсәрләре яңгырый, безнеке белән чагыштырганда күбрәк тә. Шул классик әсәрләр дә бар, евро, теге академиялык, нигез алынган инде классика дип саналган әсәрләр дә бар бездәге сыман. Әмма дә ләкин милли әсәрләргә дә урын бар. Син шунда очып йөрисең инде карар өчен, име? Юк, карар өчен түгел. Шунда эш буенча барган мизгелдә вакыт була икән, билет калган була икән, мин рәхәтләнеп барам, яратам. Шул исәптән Абай операсын. Алматыда куела, Астанада куела. Абай ның либреттосы беләнме? Юк, Абай турында. Абай, Абай турында, Абай кунанмага багышланган Абай дигән опера, либретто Мөхтар Әвезов, шул исәптән казах классигы инде, язучысы. Музыкасы музыкасын кем язды? Латиф Хамиди һәм Әхмәт Җованов. Латиф Хамиди безнең милләт кешесе. Казахлар өчен язып язып язып Юк, ята. ул Казах Казахстанда э, исем теге зур дәрәҗә саналган композитор. Шул. Казахлар өчен яз дип әйтте берсе түгел. Юк, аны бөтен кеше юк, юк, бөтенләй менә сәнгать ул э, төрле телдә тыңлап була торган, Әйе. э, ашап була торган әйбер инде, аңлашыла. А, Мин дә казахларны яратам, моны мин мең тапкыр әйткәнем бар Мәсәлән? инде. Мәсәлән. Мәсәлән, мин бөтен казах музыкаларын тыңлыйм. Мин хәзер э, менә Ями Мюзиктан кала э, музыкалар. Аларның бик һәм казахларны гына тыңлыйм. Чөнки нәрсә шулай ошый миңа. Беренчедән, алар шундый итеп кызык итеп урап эшли дә казахлар имә. Анда казах теле дә бар, урыс теле дә бар. Казах эстрада турында сөйлисең. Әй, эстрадасы булсын инде, әйе. Эстрадасы безнең безнең дәрәҗәдәдер. Э, а сен әзерәк башка юнәлеш альтернатив музыка альтернатив иә ну эстрада бит альтернатив музыка иә эстрадасын тыңламын мин ниндәй яратам казахлар альтернатив мен анда без аны шешкен инде зөлейха камал белән дә э, дуд он за гитар нурбек исемле егет аннан соң дархан жус менә аларны мин бик яратып инде тыңлый торган тыңлыйм алар бик көчле чөнки чыннан да әйтәм бит музыкасы яңача булса да ләкин аларның гел нинди булса да элекке кораллар кушылган Әйе. Шунысы белән алар шундый аутентик булгач, шундый күңелгә ята торган булып чыга. Һәм нәрсә сезгә ошый? Мин ул текстларны аңлыйм. Теге шуңа күрә теге инде алар белән бергә җырлап, ул мәгънәсен аңлагач, тагын да күңеллерәк булып тоела да. Әйе. Шуңа күрә монсын мин аңлыйм. Казахлар алар бөтен яктан да хәзерге вакытта әзрәк кенә бездән алдынгырак. Кино да, музыкада булып чыга индиме клиплары ни бирне караганда да барысы да әйбәт эшләнелгән ну синең күзлектән шулайдыр әйе ә болай инде күп өлкәдә әйе мин дә сизәм аны шул ну эстрада бер тирәдәдер мин эстраданы яратмыйм безнекендә аларныкында дигән ой минем бер мизгел теге моя волна бозылды ничектер ничектер миңа эстрада керә башлады татар эстрадасы да керә башлады аннан соң э, казах эстрадасы да мин туктаусыз колакка колак белән күчерелә бит инде колакчык белән күчерелә минем имглиш бәреп йөрим колакка нәрсә соң әйтәм күптән түгел марат яруллинның җыр эләкте үләм дип торам әйтәм нәрсә что за дичь марат яруллинның фанатлары караса алар беләләр ул җырны мин алар белән язышканым бар тукран дип аталам шунда коточкыч гомумән сәер җыр Мидем, мидем, что за дичь? дип пүшердем. Мидем, кайтып, кире кайтып, мидем, не сен, кем булды соң әле бу дип карасам, Марат Яруллин икән. Ә, Нормаль җырлары бар дип миңа анасын әйттеләр инде. Анысына да ышанам. Э, Әйдә кызык тематикасына кереп китте икән. Син ошадымы? Әйдә, сөйлә. Мин яратам. Әйдә, мин дә яратам. Әйдә. Сорау. Табыш, табыш, табыш. Сорау. Э, Өзен дигән лейбл бар анда. Менә Үзен лейблын мин бик котышкыч яратам. Алар эшләгән бер Минем өчен шундый яшь егетләр, яшь кызлар, шундый аларда рэпны да укый торган кызлар бар. Шундый туры килә ул аларга. Син аны карыйсың, алар шундый матур киенәләр, образлары, визуаллары соңгы менә көтү дигән клипны яратып күрсәтәм мин бөтен дусларыма да бөтен башкаручысы кем Э, Ирина Кайратовна. Ә. Көктү дип атала торган клип. Аларның азрак бөтенесе казакча дип әйтмәс идем. Ә инде бу. Мин э, шуңа күрә Ирина Кайратовна дип әйтәм. Мин казак музыкасын тыңлыйм. Ирина Кайратовна скриптонит диләр миңа. Мин юк ла инде, мин ул урысча җырлаган җырларны мин тыңламыйм. Ә мин шулай дип кемдер кертә башлады һәм Ирина Кайратовнаның чыннан да клиплары да аларның бик милли. бик шундый режиссура белән кинога ошаган һәм анда барысы да менә казахның ниндидер тарихы салынган сен белмисең икән сен аңлап бетермәскә мөмкинсең аларның клипларын отсылкаларын нәрсәгә анда шуны тыгалар менә ул миңа аларда ошый менә именно ирин кайратовнаның группасын әйтсәм инде һәм анда көктү клибын караганда алар амаш ясыйлар заводной апельсин дигән кинога стэнли кубрикны сен караган бармы ул киноны Менә шуңа алар ши ана костюмнарын кигәннәр, шундый ошаган егетләр. Һәм аны да менә хәзер мин аптырыйм син ул киноны караганга, чөнки ул кино 1971 елгы кино. Мин яратам элекке фильмнарны кара. Кайсылар? Менә күптән мин 4 көн элек карадым. тагын бер тапкыр э, золотной апельсин киносын э, чөнки менә чыннан да бу клипта мин әлләнче тапкыр караганым бар э, митем тагын бер тапкыр искә төшерим әле нәрсәгә миңа ул кино ошаган икән дип һәм хәзер карагачтын тойгыларым икенче төрле булды ну һәр өлкәдә шулайдыр ул теге үткән әйберне кире кайтарсаң син инде башкача шул ук укыган әсәр булсын, фильм булсын, музыка булсын дигәндә. Ә син аны сюжетын хәтерлисеңме менә ул Ну, чама белән. Әзрәк сай, сай хәтер. Анда бит бик күп теге э, интим э, сценалар. Әйе, әйе. Әйе, анда бик күп теге э, кыйнаулар, кон. Аны менә хәзерге вакытта карау, ничек аны 71 елда төшергәннәр микән дип мин аптырап карадым. Менә ул шундый кыюлык. Заманасы шундый бу. Анда рөхсәт рөхсәт булган күбрәк име? Белеп әйтмим, ул сырда яшәмәдем бит. Ә инде ну барыбер син киноларны караган сон карыйсың. Ну, әйе, теге чагыштырганда Күп әйберне ачыграк әйткәннәр димме соң? Җиткергәннәр. Әй, янда теге э, э, либерализмнар да булмаган, теге моны әйтергә ярамый, теге суд вариантлар да булмагандыр инде, димме? Э, теге куркыта торган. Хәзерге вакытта бит кинолар төшергәндә, нәрсәләр әйткәндә син уйлап сөйләшәсең. Әйе. Кемдер сиңа үпкәләргә мөмкин. Хәзер заманасы шул. Шуңа күрә уйлап сөйләшеп утырам. Шуңа күрә мендә сөйләшкән булды. Бер көлдәп күрәтмәсен. Ә яра, ну, заводной апельсин булды ди. Тагын нинди кинолар караганың бар синең менә элекке? Исемнәрен сорыйсың син мин хәтерләмим. Сюжетны сөйләм, мин искә төшерермен. Яраткан әсәрем бар, Джек Лондонның Мартиниден. Укыдым икән. Аның мунча итальянецлар фильм төшергән. Икән. Мин караган юк. Ну, мин Мартин Иден рәнҗетеп курккан кеше. әйе. Мгм. Бәлки ул хәзерге заманда төшерелгән, әмма теге башка ул чорныкы итеп күрсәтелгән, обработкасы, эшкәртүе шулай ясалган и. Миңа бик ошады ул фильм. Нәрсәсе белән? Шул имен- э, элеккегечә булга- булуы беләнме? Ә, Сюжеты белән? Юк, ул ничектер актерлар да бик үтемле уйнады Мгм. һәм эчтәлеген, асыл эчтәлеген бик яхшы бирделәр. Шуны беләш аны. Ярар. Анысын да карарга кирәк булыр. Кара. Тагын нәрсәне искә төшерәсең? Бетте. Бер кино. Бер кино. Ике, ике, ике кино булды. Җитәр. Былай гына менә хәзер утырып ә, әйтә дә алмыйм. Шуңа күрә. Мгм. Ә былай хайран теге совет фильмнарын да бик э, моментында карыйм. Карыйсы килгән моментта дип әйтәм. Кире кайтып индеме? Әйе, әйе, әйе. Ә яңаларда менә күптән түгелне караган истә калдыганы булдымы? Кыргыз фильмы Биши. Кем? Җәннәт аналарның аяк астында. Рай. Под ногами матерей. Карамам. Юк, кыргызлар караган. Кыргызлар төшерде, бөтен дөнья буйлап хәзер сбор, акча җыя. Бик үтемле фильм. Асылы сөйлим инде Анда акылга зәгыйфь малайны, малайның инде дип инде болай абый инде егерме яшьләрдә акылга зәгыйфь баланың анасын җәяү э, нигә мәккәгә алып бара тордыңыз шул и бөтенесе инде асылы шунда күрсәттеләр роуд муви булып чыга инде юлда бара торган э, әйе нинди илләр буенча барганы ничек кайтканы бик бик үтемле Аеруча теге ахыр чиктә Мәккәгә бар бит, шунда шундый бик елата торган, минем өчен. Ә син кино караганда елый аласыңмы? Мин сәнгать әсәренә бәйле икән мин һәрвакыт. Кино булсын, спектакль булсын, үземә үтемле икән, әсәр булсын. Анда кайвакыт ашханәдә кич белән төнге бердә, икедә абый уяна да инде су эчәргә чыга. Мин өйдә утырганда анда шигырь укып җырлап утырган минутлар. Сүз дә әйтмим үтә дә китә. Теге ул як бик ачык миннән ди гади бит сәнгатькә. Бу ир-атлар э, ди- чыннан да теге үз хисләрен чыгару и- елап. Минемчә бу кыюлык һәм рөхсәтлек тә үзеңә бирү. Чөнки күп очракта бит безнең ир, ну барыбер егетләр ничек ү- Ул үстерәләр. стандарт дип әйтәм теге. Директорияләргә ярамый, тегерәй инде, былай инде. Кырыс булырга кирәк. Белмим. Кеше белән ул анда шулайрак булса да, кеше янында күрсәтмәсәң дә, инде хис итәм мин. Үз үзем белән калганда чиста ул якка ачык. Ике йөзлеме? Дисәм дөресрәк. Шул. Дуслар, безнең бит әле бустиебез бар, име? Һәм без кунакларга сорау бирәбез ул бусти өчен. Һәм шунда кереп карый аласыз җавабын. Кайнатма. Так. Ильяс, син ничек карыйсың юрауларга? Йоруларга шаярту буларак яхшы карыйм, ә болай йоруларга ошамыйм, үзем дә әйтмим. Аны белән шөгыльләнмим дисәм дөрес булыр. Ну, ә бәлки, мәсәлән, нинди дә бу усак кыз, сине яратып, бәлки сөйләшәбез инде без. Таро раскладлар ясап. Яратып Тур ошатыптыр. Ошатып, ошатып. Әйе, сине ошатып шулай итеп тикшереп йөрсә яки ниндидер гороскоплар тикшереп йөрсә, син аңа син җүләр, син алай ярамый дип әйтер идеңме, нәрсә дип хис итер идең син? Юк инде кешегә алай каты бәрелергә ярамыйдыр. Аңлатыбрак әйтсәң. Безнең шундый рубрика бар, Ильяс. Ул да булса Ями мюзиклы, болындагы булган җырларны без Э, тыңлыйбыз да имеш шул җырлар безгә ниндидер сорауга җавап бирә мин сиңа хәзер сайлар өчен өч э, ой биш җыр бирәм шул биш җырның берсен син сайлап аласың да без шул җырдан сүзләреннән инде э, җавап табабыз ләкин безгә башта сорау кирәк нинди сорау бирә аласың син безнең юрау рубрикасы өчен бәхет нәрсә ул бәхет нәрсә ул әйе Яхшы сорау. Әйдә шуңа эзлибез җавап. Миңа ши. Э, биш җыр. Топ, Илгиз белән Малси Мьюзик, э, Кубатлану, Жун, Жун, Жуна дигән группа, Гүзәлдек, Азат Гимадиев белән Илгиз, Өч почмак, Кирилл Вахитов белән Алина Беляева, Китмә, Зерне һәм The Чиклавик дигән, ә, Чикләвек. Чикләвек дигән э, төркем. Кайсы җырны сайлыйбыз? Бу беренчесен яттан беләм. Е, беренчесе бу. Сорау туры килә бит. Илгиз белән Исламга рәхмәт. Монда 2 минут та 59 э, секунд. Э, шуннан менә вакытын сайлап алсаң. 2 минут та 59 секунд. Әйдә булсын. Э, 50 секунд. 50 секунд һәм безгә Иргиз белән Малси җавап бирәчәк. Бәхет нәрсә ул? Нигә дәгез? Менә бит. Юк. Без бу җырны белгәнгә күрә, соравы да туры килде, имә җыры да туры килде. Һәм э, бәхет ул бар. Димәк, аны сездән Мә. беркайчан да э, туктамаска кирәк ди. Тап ди бит. Син Илгиз, ничек, э, Илгиз син дисәң, табасың Илгиз. инде, име? Бәлки бар да инде мин. Э, Табылгандыр. Син үзеңне бәхетле дип хис итәсеңме? Бик кайвакыт кына теге уйларга бирелеп алсаң, Мм. Инде шул күлне әйткәндә, кул аяк бар, яшәргә урының бар, ашарга. Теге билгеле бер стандарт дип әйтәм. Син шул яктан карыйсың бәхетне. Кем өчендер ул матди булырга мөмкин, кем өчендер әти әни исән сау булу. Әйе, туганнар исән сау булу бик. Ә болай үзем үзем караштан мин әйе бик бәхетле. Ә син ничек хис итәсең менә? Мәсәлән, мин кайбер мизгелләрне көн көн уртасында Мин шундый бәхетле икән дип уйлап куям. Менә үземә искә төшерәм аны. Ә син ничек булып чыга ул? Ул хис бит инде ул теге. Һәм һәрвакыт сизеп тә йөрмисең инде ул хисне. Шулай синең шикелдер билгеле бер моментларда, мизгелләрдә. Вакыт-вакыт чагыштырганда аеруча берәр үзеңне һәм былай әйтәм инде. Ә икенче кешеләр беләнме? Йә үзеңне хисләреңне, тойгыларыңны чагыштырып? Икесе дә. Үзеңнең хисләрең, яисә үзеңнең башка кешеләр белән чагыштырганда да. Аңлыйсың? Ну, мин үземне башка кешеләр белән чагыштырмыйм, шуңа күрә миңа теге Мин дә чагыштырмыйм, әмма дә ләкин кайбер моментларда син барыбер мәсәлән шул нидер коллеганы күрсәң сен аяксыз кешене инде а менә аягым бар бит мин шундый бәхет мисал өчен бер күп очракта мин әйтәм бит безгә чагыштырыр өчен бәхетсезлекләр бирелә дә авырлыклар бирелә дә кебек тоела теге бәхетле булу мизгелләрне бер фикердәбез уртак аллага шөкер Кич уена. Без бер фикердә Ильяс белән. Рәхмәт сиңа килүеңә. Мин сине көтеп калам тагын бер тапкыр подкастка, чөнки чыннан да без синең белән әле сөйләшеп бетмәгән кебек тоела. Алла бирсә киләбез. Рәхмәт сезгә чакырганга. Кайнатма.